Enchera teiyo ogosiitora tore chipresidential candidates ibere. Isiko aa tochaire tokorokwa tore mia mbiri, abande aa tore 150, abande aa tore 90, ase eng'encho bagusii ntwanye gotwara sauti yemo. Mobaake amanyinga abo b'abosonso to namatumbo baragere bakoirana nse bare egento ekemo, Nunu toigorere amachengo toitare, nunu toigorere amachengo toitare. Bang'ina bonsi bagakuura, Uwi! Amachengo toite are, nu, nu, toigorere amachengo toite are. Nchera teiyo gusii toratware chi presidential candidates ibere. Maraga na Matiang'i mbabanto goikaransa amo batoe kiongozi ekemo. Naende buna abanto bagoteba Matiang'i totagete gakana omokake nare nguru ake. Ng'a bonsi pi bakorwa nyamira, naende bonsi pi babere batagete koba chipresidential candidates, batagete koba opresident in this country. Ntomanyete ng'a Maraga tanyora kura korwa Gusii ekero abanto batebire Matiang'i, lakini ekemanene pi iga akorokire nakii korwa Gusii twakorete ki? Itwatananete. Igo ngeria koa monto oyomo engurubu buya igo. But Maraga ase gocha amo atebe nakii twakwananire na Matiang'i bono yarire, erabe buya. Ekorokigwe chisiko ng'a ororeti abagusii negento ekemo. Omanyete tiga mbatebi, isiko igaa, siasa neng'ao, abanto barigereti ng'ai gose negokorekana gusii, kera abanto bakorama amatiang'i onde barama abanto baseini korigereria. Igo egento togokora gusii ime yaito nekiamoimo sana. Tinkoigwa buya ng'a matiang'i oyo ekerenyo ogocampaign, maraga oyo kemera ogocampaign, ng'a bonsi bago attack ng'a oyo agotebi otamaeti kende oyo agotebi otamaeti kende, ase ki gose tokobera boigo? No way. Bono iga anga maraga nere oikaransete aria, tokomotebi ng'a maraga. Otiengi otebire iga, ena ne direction gusii na kera omogusii akorete ki? Ategererete. Omogaka omuya kabisa eelder, oimoke okwana, kera omogusii otegera gose omonto omong'aini. Bono egobidi tochie Rongeria ore ninety years tomorete campaign, imagine. Ng'a omogaka maraga aangete mh. Bono egobidi tochie ere omongwana oito tomorete ase ecampaign, na maraga omonyene ng'a aangete. Ase ki? Ase ki? Ntobwenereti gwatanana, ekero gusii egento kia muhimu pi na obomo. Obomo, before totagenda anywhere else, obomo nabo otoetera amagenderero, obomo obwo nabo okogera tosikwe. Isiko aya tochaire tokorokwa tore mia mbiri, abande aba taiyo tore one and fifty, abande taiyo tore ninety, ase eng'encho bagusii ntibanya gotwara sauti yemo. Ekegenderero ntobwati ase eng'encho banto mbegotorora ng'a ntontwate esauti ya yamo, togocha aywo. Igo which means ng'a ntoganeti abangwana aba bache amo baigwanane. Igo bono ntete abagaka monto ekero bare more ebinyoro, ntobaete chingaki, moimoki mara aga na matiang'i, mombatiiri mpaka emanga igoro. Mokobaika emanga aria, mobaikaransie, ekero mogotirimboka nse, ntobwate ekiongosi ekemo kiagusie. Ee bono, mobake amanyinga abo babosonsoto na amatumbo baragere bakoirana aase bare egento ekemo. Ekero tomeke estatement korwa gusii, alafu naintwe buna abagusii tosike amatraga aikaranse nse kabisa tomorende buna omogaka, tomoe ekerogo, chicounty government chibere chigwanane chisapoti abagaka buna abo ii mh. Eye nere enchera torakonye gusii. Ekero intwe gwafa ore twataneti ase time eye, ntogochi koalao obe nevijana, in fact tiga orore, ntorichi koalao, abagaka twabere chingaki moikaranse abagaka babere nse, moigwanane, bagosinya epress conference nkorangeria aria bosongo, tore edemand, baikaranse nse bate omonto oyomo, period. Eeh bono, naende by thirty first, intwe twaigwanete vijana boigo, intwe tokore chimpi chigochi koba na amaraga. gose na amatiang'i chibe amo. Aye totaete korora ng'a ng'a otari na amatiang'i by thirty first. Onye tori gojoina ase amatiang'i, ntotagete abanto baria bagochi gocha baadaye ng'a mwaramire amatiang'i, mwachaire abagusii, goika ochia omorero omanye gocha ng'a bono ngotogia more amatiang'i nooo, amaabera nuu nuu toigoreree, amachengo toitareee nuu nuu toigoreree, amachengo toitareee. Bang'ina bonsi bagakuura, Uwi! Machengo toite are, nu, nu, toigorere amachengo toite are. Onye toteti ochia korera buna baria baye korera Nuhu abaigorere akabatebia tabwati kebungo, soa bono iga ase matiang'i. Tokorika morero ne vijana gusii ase taiyo mogotacha. Naende togoaka ecampaign mpaka mwagoisiko. Bono nigo atobaete ribaga aikaranse anse moigwanane motebe ng'a no, tiatocha amo support matiang'i. By thirty first this year, ntori gosoa nainwe twenty twenty twenty six Nyasae agotoikio, mobwate obotiriri bobio omobe ase nosi mototai two term, mokorama matiang'i gochia abande bako mwachaye abagusii, mogototebia ng'a ntobwate numbers. Ntori gochia koba ribaga by thirty first, ntoke ase niko negotiating na abagaka, tosuki motwe etariki eyio gose tonyerani mera, lakini so far by thirty first, abagusii bonsi pi ase ayamo.

Jerusalemu manye nere oimanire bioka ya Gusii yachiire kabere, yoka igoro y'amatiang'i. Lakini bono nere ogoteba ng'a Gusii abanto teti banyokonyoko, ng'a okorama ayayayaya, ebambete this time round ntori gochia gotiga amatiang'i bieka, abwo aro nkoba sure. Bare mokoigwera amatiang'i akirite igo kabisa, akirite mwamorora ng'a tarochi gento agokora, tabwati bamwabo, tabwati vijana, engaki bado, matiang'i atotebeti ng'a karakire inwe. Gacha chinguru gacha chinguru ngobarangeri ngotebi sa mwateba kamata ni kubaya ni kubaya gochi motwa ayii ntogochi gotiga matiang'i. Bono ogotwara kwa maraga na ogotwara kwa matiang'i igo osaria abagusii buna bono naroche Momanyete Dunstan omo aria eloya enene kabisa tosigete korwa bosio igaa. Eloya eyio yagoteba ng'a matiang'i totache opresident gakobwatwa twamorosia ime gakobwatwa twamorosia ime nonye tore abwo buna chiloya. Bono iga ng'ai are ng'a omorero more iga gokwana igoro ya matiang'i. Otamire matiang'i otamire matiang'i bono ebinto biaye agokora otamire matiang'i. Mani ga taiyo, momura omwabo Steve Mogaka, aa babwatanire basukire tutama, bakwebisa mega ya maraga, lakini ntomanyete ase eserekari bare. Bachire, siasa eye, atagete oboseneta Nairobi, boseneta ki okonyora korwa ase omogusii, onye omogusii otebire ngochia aa tori koigwa. eh, aye tori kweigwa. Naende enchera eye chiloya monkore ang'e ase kore loya naye okoba eseneta, egosori entotaiti, intotagete onye okoba eseneta, aye na eseneta iko make sure ng'aki, chibesa nchire ebi chia Nyamira. Buna bono nimbatigire na okong'a omogeni, inche moreta ase evidio igaa, tomoboria naki, aye ng'ai kwarenge amatuko aonsi ekero chibesa chia Nyamira chikoibwa. Noroche gotiga kaa mbaya mbaya ii. Na ekayarikire moro, abagusia eround eye ntoroche, onye abagaka bamwire ng'a mbare gochia gocha amo, evijana twamwire ngocha tore amo, ngocha tore amo, meka ya matiang'i. Korosia ekiongozi buna matiang'i tari rahisi, igo ntogochia goikaransa ase toyakoteba naki ekiagera tochiesere matiang'i, no way. No way, matiga inche ntomanyete sukuru achiete, ntomanyete moka aye ase arwete, ntomanyete egasi ki akorire, abande bonsi pi totebi ng'a imosomete, totebi ng'a imosomete abasusu abanto baino nkoirwa ekero tochiaka ko understand history yaino. Mono nonki omogototebi aa, matiang'i mpaka omorero. Ki? Hm? Mpaka omware, geko kera intwe ogosaria gesaku giaito. Kare moyo tiyatomwa okoboko, naye amatiang'i bono make sure okabeka ebinto straight. Tobange buna abagusii, totware omochoko, eeh, totware buna totware omochoko, tosukumane tosukumane tosukumane ochiana gochia aa, hm. Mbuya mono sana ase ogocha echanel yane, ase amareta nguru kwa Abel Mokua, baria batari tosapote echanel, enamba yane nera. Esapoti yabo by the way nere egonkonya na survive ai, monto oria arontete aete kongora ekero, ninganyete angorere ekero are Australia. Naye kore agani kogora emicrophone yane, tonye improve better, totware ecamera better, but first of all subscribe, kobate ribe ng'ana ogoshare nenche ing'akere esimi, togoshare. Eh, ekero nanyara gosemigwa, ninche namanya nki ngokora. Gose bono, mbuya mono sana ase okobatia evideo yane, mosesenigwe, tosapote matiang'i, tosapote moragera, but bonsi pi bachama.